Убаастабыллаах нэһилиэкпит олохтоохторун! Кэлбит икки тыһыынча сүүрбэ биир сылынан Айхал сынньалаҥ киин аатыттан итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибит! Баҕарабыт эһиэхэ чэгиэн доруобуйанын! Бай, байылыат олоҕу! Үлэҕитигэр үөрэххитигэр ситиһиини! Туох олоххутугар талыллыыны! Дьолу, саргыны! Быйылгы конкурстарбыт куйаар ситимин нөҥүө бардылар. Манна биһиэхэ дьүүллүүр сүбэҕэ үлэлээтилэр нэһилиэкпит талба талааннаах дьоно уонна Нам улууһун культуратын эйгэтигэр үлэлиир коллегаларбыт. Кинилэр таһаарбыт түмүктэрин билигин билинэбит. Бастатан туран, маскарад күрэҕин түмүктэрин билиннэрэбит. Грамота наҕараадаланар. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылы көрсө Саҥа дьыллааҕы оҕолорго аналлаах бастыҥ маскарад күрэҕэр үһүс миэстэни ылбыт Сайдам Шапошников миньон маскарад дохсун ытыс тыаһа уонна айхал сынньалаҥ киин аатыттан сэмэй бэлэхпитин туттарабыт Грамота наҕараадаланар. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылы көрсө Саҥа дьыллааҕы оҕолорго аналлаах бастыҥ маскараат күрэҕэр иккис миэстэни ылбыт Айта Айысхан сипсэптар. Бөрө уонна инопланетянин Айхал сынньалаҥ киин аатыттан бириис наҕараадаланар. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл көрсө саҥа дьыллааҕы оҕолорго аналлаах бастыҥ маскарад күрэҕэр бастакы миэстэни ылбыт Милена Аргунова символ года бычок маскарад уонна Айхал Саньяланкин аатыттан бириис салгыы маскарадтарга аны оскуола оҕолоругар Грамотанан наҕараадаланар Бастыҥ маскарад күрэҕэр иккис миэстэни ылбыт Джулия Иванова үрүҥ эһэ дохсунута сыһа Джулияҕа Айхал сынньалаҥ киин аатыттан бэлэх Грамота наҕараадаланар. Бастыҥ маскарад күрэҕэр бастакы миэстэни ылбыт Сережа Шапошников. Фердинанд маскарад. Айхал сынньалаҥ киин аатыттан бэлэхтэри туттарабыт. Уонна самай көхтөөх кыттааччыларбытыгар Айхал сынньалаҥ кинотыттан сэмэй бэлэхтэрбитин Богдан уонна София Баршаховтарга дохсун ытыс тыһа болохтун өрүүн бу курдук көхтөөх буолун доҕоттор. Билигин улахан дьоҥҥо маскарад түмүгүн иһитиннэрэбит. Наҕараадаланар икки тыһыынча сүүрбэ биир сыл көрсө Саҥа дьыллааҕы бастыҥ маскарад күрэҕэр иккис миэстэни ылбыт Ольга Афанасьевна Захарова «Ледяная хозяйка» Айхал сынньалаҥ киин аатыттан бириис Грамотанан наҕараадаланар Бастыҥ маскараат күрэҕэр бастакы миэстэни ылбыт Туяра Васильевна Дьяконова Лещик Итиитик истиҥник эҕэрдэлиибит грамоталары туттарабыт аптаах илии диэн аҕа саастаах дьоҥҥо аналлаах Саҥа дьыллааҕы фартук күрэҕин Саҥа дьыллааҕы фартук тигитигэр үһүс миэстэни ылбыт Софья Гаврильевна Готовцеваҕа уонна Айхал сынньалаҥ киин аатыттан бэлэхпитин туттарабыт. Наҕараадаланар Саҥа дьыллааҕы фартук тигитигэр үһүс миэстэни ылбыт Татьяна Семеновна Дьяконова Доктор ытыстыһа, Татьянаҕа эмиэ айылҕалсынньалаҥ киин аатыттан бириис. Грамотанан наҕараадаланар Саҥа дьыллааҕы паартук тигитигэр иккис миэстэни ылбыт Наталья Герасимовна Делахова, дохсун ытыстыһа. Грамота наҕараадаланар аптаах илии аҕа саастаах дьоҥҥо аналлаах Саҥа дьыллааҕы фартук тигитигэр бастакы миэстэни ылбыт Ольга Афанасьевна Захарова. Дохсун ытыс тыһа Айхал сынньалаҥ киинэ атыттан биристэр. Салгыы биһиги грамоталары туттарабыт. Саха маанылаах оһууһа диэн хаартысканан иитэ сылдьар оҕустарын киэргэтэн, симэн, түһэрэн ыыппыт биһиги олохтоохторбутугар. Ол курдук, наҕараадаланар Саха маанылаах оҕуһа хаартысканан күрэххэ иккис миэстэни ылбыт Матрена Радин Лукиннар Грамотанан наҕараадаланар Саха маанылаах оҕуһа хаартысканан күрэххэ бастакы миэстэни ылбыт Ольга Анатолий Захаровтар Дьэрэ, этиллибитин курдук, Аптаах илии диэн биһиги аҕам саастаах дьоммутугар күрэхтэри биллэрбиппит. Онно сыл символын сымнаҕас оонньууру тигиигэ биһиэхэ биир киһи кыттан бастакы миэстэни ылары ситистэ. Ол курдук, Эҕэрдэлээн кэбиһиэххэйин Софья Гаврильевна Готовцеваны! Олус үчүгэй, сымнаҕас оонньуур тикпит этэ Софья Гаврильевнаҕа итиис-тииҥ төлөннөөх эҕэрдэ болуохтун! Наҕараадаларбытын салгыыбыт! Ол курдук, грамотанан наҕараадаланар икки тыһыынча сүүрбэ биир сылы көрсө, кырыы кыһын аһуора түөлбэ олохтоохторугар аналлаах хаарынан саҥа дьыллааҕы оҥоһук күрэҕэр бастакы миэстэни ылбыт Чараҥ түөлбэ. Салайааччы Туяра Васильевна Дьяконова. Биир соҕотох түөлбэ биһиэхэ кыттан Саҥа дьылбыт харыйатын аттыгар олус үчүгэй хааннан оҥоһугу туруорда. Кинилэргэ биһиги махталбытын биллэрэбит. Уонна икки тыһыынча суммалаах сертификатынан Дьэ, ити курдук биһиги салгыы наҕараадаларбытын иһитиннэрэбит. Ол курдук, Саҥа дьыллааҕы дьол уйата диэн дьиэ кэргэнинэн фотозона күрэҕин тэрийэн ыыттыбыт. Манна биһиэхэ дьэ быйыл үгүс элбэх киһи кытынна. Ол курдук, үс эрэ миэстэ олохтообоккобут, ону таһынан өссө анал ааттары анаатыбыт. Грамота, наҕараадаланаллар. Саҥа дьыллааҕы дьол уйата фотозона киэргэтиитин күрэҕэр Хатан Мейт номинация кыайыылаахтара эдэр учууталлар. Дохсун ытыстыһа. Саҥа дьыллааҕы дьол уйата дьиэ кэргэнинээн фотозона киэргэтиитин күрэҕэр ретро стиль номинация ананар

Саҥа дьыллааҕы дьол уйата дьиэ кэргэнинэн фотозона киэргэтиитин күрэҕэр үһүс бочуоттаах миэстэни ылары ситистилэр Анна Кескин Копыриннар Дохсун ытыс сыһа эдэр ыалга олус туһалаах бэлэҕи Айкал сынньалаҥ диэн аатыттан эһиэхэ бэлэх уунабыт Грамотанан наҕараадаланаллар. Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылы көрсө Саҥа дьыллааҕы дьолуйата. Дьиэ кэргэнинээн фотозона киэргэтиитин күрэҕэр иккис миэстэни ылбыт Юлия Маркел Ивановтар. Дохсунутут төһө доҕоттор? Юлиялаах Маркелга. Дьэ, уонна бары долгуйан бүтэр буолуохтааххыт. Ол курдук, Саҥа дьыллааҕы дьолуйата, фотозона киэргэтиитин күрэҕэр бастакы миэстэни ыларын ситистилэр. Лючия Иосиф Пестряковтар Досуһута сыһа. Люциялаах Иосиф олох бүтүннүү күн бэйэлэрэ оҥорон, илиилэрин сылааһын уунан оҥорбуттара бастакы миэстэни ылла. Онон кинилэргэ саҥа сылга саҥа ситиһиилэри, саҥа үөрүүлэри. Маладьыастар! Дьэ, уонна салгыы Икки тыһыынча сүүрбэ биир сылы көрсө, кэллэ биһиэхэ кэрэ кыһын, дьиэ таһын кэргэтии күрэҕин түмүктэрин иһитиннэрэбит. Ол курдук биһиги ыалларбыт биоһун градуһу тымныырҕаппакка олус үчүгэйдик дьиэлэрин таһын киэргэппиттэр, симээбиттэр. Дьэрэ, онон биһиги кинилэргэ бука барыларыгар анал ааттары олохтоотубут. Грамотанан наҕараадаланар Кэллэ биһиэхэ кэрэ кыһын дьиэ таһын киэргэтии күрэҕэр. Сүргэни көтөҕөр анал аат туттарыллар Туяра Васильевна Дьяконоваҕа. Бары даҕаны көбүттүк болох олус үчүгэй хаарынан символ года оҥоһуллубутун. Иккис аналааппытын туттарабыт. Ол курдук Айар Дьоҕур аналаат туттарыллар. Владислав Юрьевич Соколовка. Нэһилиэк дьоно бары сөҕө-махтайа көрбүт буолуохтааххыт. Наһаа үчүгэйдик олох хаары олох ыллатан, Олус үчүгэй элбэх оҥоһугу оҥорбут биһиги төрөбүт олохтооҕун. Дьэрэ уонна анал аат салгыы туттарабыт. Кэллэ биһиэхэ кэрэ кыһын дьиэ таһын киэргэтии күрэҕэр тупсаҕай көстүү анал аат иҥэриллэр

дьоммутугар-сэргэбитигэр, кырачаан оҕолорбутугар барҕа махталбытын тиэрдэбит. Саҥа дьылынан, саҥа дьылынан!